Welcome to today fresh manner, heavenly insurance, Proverbs ten twenty five. When heavy breeze dey blow, e go blow wicked people throway, but people wey dey talk truth dey always dey dey safe. This powerful verse show clear difference between the unstable life of the wicked people and the strong, steady security wey righteous people get. E remind us say life get whirlwinds, sudden storms, unexpected wahalas, disappointment, sickness, loss, betrayal, financial pressure and season wey no clear. Nobody dey exempt from di winds of life but scripture assure us sey anybody wey build im life on top God get one kind heavenly insurance wey no earthly policy fit match. Heavenly insurance fit protect property after damage don happen but heaven insurance dey secure person soul before, during and after every storm. Na divine assurance sey even wen everything around us dey shake, God still remain our refuge, strength and ever everlasting foundation. You no dey buy dis insurance with money, na faith in God dey give am. Obedience dey maintain am and righteousness, righteous living dey make am strong. Di righteous no dey stand because dem strong by demself. Dem dey stand because their life don anchor inside the unchanging character of God. Jesus repeat this same truth for Matthew 7, 24 to 27, when he talk about the wise man when build his house on top rock. Rain fall, flood come, wind beat the house, but e no fall because of the foundation strong, because the foundation strong. The same storm beat the house when dem build on top sand, but it collapsed because it no get solid foundation. The difference not be the storm, The difference na the foundation. Na so believers fit face the same pressure wey everybody dey face, but life wey dey built on Christ get supernatural stability. Heavenly insurance no be promise say storm no go ever come, na assurance say God go keep im people standing inside the storm. The lives of God servants show this truth clearly. Daniel enter lion den, yet God preserve am there. The three Hebrew boys enter fiery furnace, yet the presence of the Lord beat them inside the fire. Job lose property, children, health, and reputation, yet im faith still talk say, My Redeemer live. David face pursuit, betrayal, and enemies everywhere, yet he find refuge for the Lord, come call am im rock, fortress, and deliverer. All these examples show say heavenly insurance na always no always mean say exemption from trouble. Na times when e mean say divine preservation dey inside for trouble. This insurance dey rooted inside God promises. Isaiah 54 17 talk say no weapon when them form against God people go prosper. It no mean say weapon no go form. Oh. It means that the weapon go no go win. Psalm 46 1 remind us say God now our refuge and strength, a very present help in trouble. Proverbs 18 10 come talk say the name of the Lord na strong tower wey di righteous dey run enter and dem dey dey safe. Dis promises be like di policy document of heaven. Dem assure believers sey God covenant strong pass every crisis, every attack and every uncertainty. Heavenly insurance get eternal value too. Earthly insurance dey expire with time but salvation secure inheritance wey no fit fade. Jesus promise for John ten twenty eight say im sheep no go perish and nobody fit pluck dem from im hand. E still tell im disciples say im dey prepare place for dem. Dis one mean say even death no fit cancel believer security inside Christ. Di whirlwind fit remove comfort, property, position or temporary support system, but e no fit remove di eternal hope of anybody wey hide im life inside Christ own. For practical terms, heaven insurance dey call us to check our foundation. Many pipu dey find security inside money, achievement, education, relationship, investment, status or human connection. All dis things dem fit help but dem no fit guarantee lasting peace. True security dey inside God alone. To live under heavenly insurance mean sey you go choose integrity over compromise, faith over fear. Obedience over convenience and trust over anxiety. E mean sey you go allow de word of God to shape your decision, to your talk, your relationship and your responses to trial. De whirlwind go come but you no go get de final say. De righteous go remain because sey im hide himself inside God and na God be im foundation. Dia confidence no dey inside dia own strength but inside di faithfulness of di One wey dey uphold dem. So Proverbs ten twenty five dey invite us to live with holy confidence. We dey covered by grace, secured by covenant, strengthened by di Spirit and anchored inside Christ. Wen storm pass, di wicked fit disappear but di righteous go stand gidigba forever. Dis na heavenly insurance, divine covering wey nobody fit revoke, cancel exhaust or outmatch. So make you remember say you dey heavenly secured. Reflection question, Which foundation I dey rely on now for peace and security during life storms? How I don experience God preservation and faithfulness for past challenges? Which practical steps I fit take this week to deepen my trust in God's promises? Make your prayer come be Heavenly Father, thank you say you be my everlasting foundation.

and changing lives. You fit support this ministry by sharing this message on your platform and with your contact to spread the word. You fit sow a financial seed to help us carry the work of the ministry and to reach more people for Christ. Follow us on our Freshman Night channel then for Telegram, na Fresh MDVO for WhatsApp, na Freshman Night channel for blogger.com, na Freshman Night for Linktree, na Godcam. Or you fit email us for two of light at outlook.com. Your partnership make a difference. Together we fit impact lives for God's kingdom.